Chawlhni Sikul zirlai sawm pathumna zir leh thei tura hun thamin Patu Pathian hming fakin awm rawh se. Amen.
Tun tumah hian zirlai sawm pathumna a tawp berna kan lo eh, thleng leh ta a. Ah, tunkar chhung zawng leh hei tunkual tar chhung zawng Pathianin min lo hruaina avangin Pathian chungah lawm chu awm nawn leh rawh se. Amen.
Sabbath sikul te Pathian hian min hlasak tur in pu awmpui a, i lo sawm ang u.
Lalpan hmaitu kan pa vân ami vawiinah hun ṭha hun dawm te min pe leh a, quarter khat tâna zirlai mithiamtena Bible aṭang an lâk chhuah te, tunah hmawr bawkna kan sawi ho leh dawn a, kan sawi ho tawh zawng zawng kha nangin mal min sawm sakin vawiina kan sawi leh tur te pawh nangin i thlarau min awm pui la, kan zain a nihna ang taka kan sawi chhuah theihna turin leh ngaithlatute tânah pawh thlarau hlawkna kan chan ṭheuh theihna tura kan hun hman te Min malsawm a, min awmpui tur chen i khawngaih tanpuina lawmthusei chungin Isua Krista hmin kan rawn dih le. Amen.
Awle, zirlaisawm pathumna thupuiah chuan thuthlung thar a hnuai a awm nun tih a ni. Chakvawn tahin a rawn dah a. Johana bungsawm chak sawm ruk hmang zur tur leh tihlum tur leh tise tur lo chuan a lo kal lo. Kai zawng nun an neih nan tam tak an neih nan lo kal ka ni. Tiin Lali sawn min lo hrilh a, kan zir tak ang khan tun quarter chhung zawng khan thuthlung chung chang kan lo zir kha a ni a, e vawiinah hian a hmawr kan bawk dawn a, chuvangin thuthlung kal zel kan lo zir naah khan mi tam takin kan hlawk pui pawh ka beisei a, tichuanin zirlai lut chho ta mai ila. Tun kar, tun quarter ah hian thuthlung chungchang kan zir a ni a, thuthlung tih hi a awmzia bul thum takah chuan Pathianin hetiang hi sual lak ata ka chhan chhuah dan tur che u a ni tihna a ni kan ti thei ang. Zirlai thlir lawkna tihna rawn dah a, engvanga lawm tur nge kan nih? Chu thutiam chu engvanga ta neih thei nge kan nih? Thil sual kan tih avanga. thiam loh kan channa lak ata mitizelen tu tur thuthlung chu enge a ni? Thinlung thar nei tih hi enge awmzia? tiin zawhna a rawn siam a, biakin a ka sawi ho turah ngai ila. Thuthlung chungchangah khan Pathianin a thu lo thlunna hrang hrang kan lo ngaihtlak, kan lo zir tawh ang khan Pathianin mihringte a lo siam dawn a, a lo Lal Isua, Pathian Fapa leh Pa an lo intiamna thuthlung kal zelah khan, Hring te kan lo siam dawn a nih chuan Suala tlu se langin engtin nge ni ta ang tih ah khan Fapa in, Pathian Fapa leh Isua Krista khan a tulh phawt chuan keimah ka thi ka keiman ka tuar dawn a ni tiin a lo in tiam kam ta a. Khan mithu thlung kal zela kha te khanin kan lo zir tawh a, Noah hnenah te, Abrahama te, Mosia te kan lo zir chho tawh a. Tichuan amah leh Isua Krista khan a famkim a ni tih te pawh kan lo zir chho tawh a. Khatiang kha thil khatiang kha ka zir lai chu ni ta a. Tunah hian Sunday ah hian tihian lut chho zel ta i langin Sunday ni ah chuan Johanna, thawn khat Johanna bung khat chang li hi a rawn dah leh a, hei hi chhiar turin a rawn dah a. Amah erawh chu bung khat chang li chauh ah hian a famkim loh avangin ka zir lai in a min rawn kawh hmuh angin Johanna, thawn khat Johanna bung khat chang khat atangin rawn chhiar thlai ila chang li thleng. nunna thu a tira ta awm kha, kan bengin kan hriat kha, kan mitin kan hmuh kha, kan en renga kan kawta kan dap kha, chumi chanchin chu chumi nunna chu a lo lang ta a, kan lo hmu a, kan hriat tir bawk a, chu chatuan nunna Pa hnena awm kan hnena lo lang chu kan hrilh che u a nih hi. Chumi kan hmuh leh kan hriat a chu in hnenah kan hrilh ve che u a nih hi. Nangni pawhin min pawl ve theih nan, keini min pawlna chu Pa leh Fapa Isua Krista pawlna a ni tawh reng si a. Tichuan, ka lawm a famkim theih nan heng thu hi ka ziak a nih hi, tiin Johanna hian a lo sawi a. Sunday nia kan zirlaiah hian lawmna tih chungchang kha a ni a, a thupuiah pawh lawmna tiin a rawn dah a. Tichuanin heta Johana thil sawi hi han chhiar ila, tawngkam tawi tein thuthlung fate kan nih anga kan hamthatna neih ropui ber tur pakhat chu lawmna thutiam niin a sawi a ni. Chuvangin hemi tlukpui chiah hi, Philippi Bungli Changli changruk kan en chuan tapawh han lawm tur kan nih zia Paula khan min lo hrilh bawk a ni. Chuvangin Pathian fate hi lawm tur kan ni a, lawmna leh hlimna a khat tur kan ni a ni tih hi Bible hian min lo hrilh a. Tichuan, Pathian nun neitu tak tak chu chhungrilah hian nun hlimna leh lawmna, thlamuanna heng hi a awm mai ngei tur a ni a. Khenkhin thuang deuh hlekin thil pakhat. Keimah tawn hriat mi ka cousin kan unaupa hian tun hmain a sawi thin a, vawi thum vawi li vel chu ma hrilh tawh a, i thu a sawi nakhin a sawi tel thin a ni. Hemi kan hri tial hla bu a, a chang changin ka lawm a chang changin ka lungngai tih hla kha hemi hi kan sak hianin a rawn sawi sel deuh thin a nih hi chuanin a chang chang a hlim lo a chang chang a hlim hi chu a dik lo chuvangin kan hlim ran tur an ni ti ta khatiang deuh khanin a chhungril tak taka piangthar tak tak chu lawmna hian a khat tur a ni tih hi bible pawh hian min lo zir tir a tichuan paula pawh hian a lo sawi nasa a paula philippi bungli changli a lo sawi lai pawh khan a chanchin kan en chuan paula pawh khan lungin tan lai lungin rawm lukinah a tan lai a nia hre awm taka awm laiin Lawm turin min lo fuih a nih tih te pawh kha kan hmu thei a ni. Tichuanin hetilaiah hianin Bible chang hrang hrang a rawn dah chhuak a, i chungte chu ti hian rawn sawi kan sawi fiah ang a, Johan a bung nga chang sawm hnih pali kan en chuan ti tak meuhin ti tak meuhin ka hrilh a che u, tu pawh ka thu hria a, mi tirtu ring chuan chatuan nunna a nei tawh tiin a lo sawi a ni. Chuvangin Lal Isua Krista tuthlung thlen tawpna kan sawi fo ang khan chu chung thleng thlen tawpna leh Isua Krista he khawvela keimahni misual te mi chhan tam tu tura mi chhan tam tura lo kal khan amah khan sualna nei lo a ni tih te pawh kan lo zir tawh a Johan a bunga chau sawmhnih pali kan en chuan ti tak meuhin ti tak meuhin ka hrilh a che u tu pawh ka thu hria a mi tirtu ring chuan chatuana nunna a nei tawh tiin min lo hrilh a. Chuvangin tuna kal kalpa kan zir ang khan rinna chungchang te pawh kan lo zir tawh ang khan Abrahama rin la. Helaia kan tih tur pawh hi rin ringtu chuan tih a ni. Lal Isua Krista tu pawh helaia rawn sawi ang hian tu pawh ka thu hria a, mi tirtu ring chuan a ti a. Chuvangin keini ho tih tur chu lo rin kha a ni a, thuawih taka lo pawm lo rin kha a ni. kan tih tur lai taka chu Rawmbung thumchang sawmhnih paliah te pawh kan hmu thei a. Chung ringtute chu Chung ringtute chu Krista Isua tlanna awm avang chuan a khawngaihna in a thlawna thiam chan tirin an awm tiin min lo hrilh a ni. Paula hian tichuanin kan sawi tawh ang khan, Calcutta kan lo zir tawh ang khan, rinna pawimawh ziah te a ni a. Vawiinah hi chuanin Sunday ni hei vawiina kan zir bikah hi chuan lawmna kha kan thlur ding tur lai a ni a. Heti hianin zirlai hian a rawn ziak a, kan chhiar vak duh a ni. Isua chuan Lalpa nena inlaichinna hnai tak kan lo neih theih nan kan tan kawng a lo sial tawh a. Chu inlaichinna rah chhuah pakhat chu lawmna a ni. Johana hian a lehkha thawn. lo chhiartute chu Isua chanchin a lo hriattir tawh kha a dik a ni tih hria se a duh a. Amah ngeiin Isua chu a hmu tawh a, a dek tawh bawk a, a dek tawh a, a thu sawite pawh a ngaithla tawh thin bawk. Chuvangin, anni pawhin amah, anni pawhin anmahni hmangaihtu leh a Fapa hmanga an tana amah leh amah lo inpetu lo inpe tawhtu vana an pa nen chuan inleichinna hlimawm tak an nei thei a ni tiin a lo sawi a. Johana hi Nal Isua zirtir sawm leh pahnih zinga mi kha a ni a, tichuan Nal Isua he khawvelah kum thum leh a chanve rawnga bawl lai pawh khan, A chantir atang a tel ve a, a tawp thleng i, Kraws-a an khen beh lai te, Gethsemane huan huana ban a nih lai khan a awm a, tin, hmel danglamna tlang ah pawh khan a awm ve bawk. Chutiang chu a nih avangin hemi chungchang sawi tur hian a ni tlukah tling leh awm an awm bik chu a ngu lo, tiin zirlai pawhin a lo ziak a ni. Chuvangin a lo hre chiang em em mai a chawhanah hian. Isua bulah lo awm tam bawk a, chuvangin vawiina ka sawi duh ber chu lawmna hi mihringah hian a awm mai thei lo a, chu chu Pathian hnen atanga kan dawn tur a ni a, thil thlawn pek ropui tak a ni a he lawmna hi. I kan chungah mihring kan ni a, lungai thei kan ni, khatiang hun a lo thleng ni ah pawh lawmna tur thuruk hi keimahniah chhungrilah hian a lo awm thin a, kan thil tawn atang khan keimahni hian lawmna tur hi a lo chhuak leh mai thin a ni. chu chu Pathian fate kan vah neihna em em ding ka hria a, hemi chung chang ahin kei pawh hian testimony tam tak sawi tur ka nei a, mahse a sawi vek a rem dawn lo a, tah hianin a sawi ho tur ang deuh zawhna ang deuhin a rawn kal a, chu chu kan en lawk dawn a ni. Johana hian a testimony a sawi a nihna chen a awm a, Isua nen inlaichînna kawngah khan eng nge i testimony ve le? Johanan tih a tum ang deuh hian mi tu emaw, In Lalpa a lawmna a lo naih zual deuh deuh theih nan eng thu nge sawi theih i naih? tiin laiah hianin chhan ngai ang chi in a rawn dah a. Ni e, tuna ka rawn sawi tak ang khan keini Pathian ringtute kan vanneihna chu tuna kan sawi ang khan lawmna hi a ni a, chhandamna khaw a thawng a chhandam kan nihna hi. Hemi hi chiang ta kan va hriat chuan keimahni hian hlimna leh lawmna na mel lo keimahni ah hian a awm a. Chungah te chuanin lawm avanga mittui te pawh biangah a lo luang thin a ni. Keimah ngei pawh hian he thil hi ka lo tawng tawh a, ka pian thar hlim khan khawngaihtna vanga chhan lo ka ni tih ka lo hriat thiam khan, ka lo hriat tirh khan ka lawm em em mai a Pathianah. Tichuan, hla kan sak reh reh te hian eng hla pawh sa i la, a thu khian min rawn pawl a, a thu a ka va ngaihtuah ah khan ti khan chhungril ah lawm veng veng na, thlamuan veng veng na hi a lo awm thin a ni. Chu chu Pathian hmala sawmna ka ni thei ang chu, chung chu keimahni ah a lo awm thin a. Tichuan kan sawi duh palh bel pakhat chu kei pawh hi kum rei tak zu leh sa ah khawvel lawmsibawlna a lo tlan ve tawh thin ka ni a, Malaysia ka awm laiin. Mahse, Pathian khawngaihna a zarah tunah chuan chhan chhuahin ka lo awm ve leh a, tichuanin ka sawi duh chu keimah ang a, tunah ruihhlo bawiha a la tlang mek an lo awm anih pawhin leh Saulina a lo tihbuai mek an lo awm anih pawhin beidawng loin Lalpa hnaih ula, Pathiana beiseina nghet tak nei ula, chuchuan a chhandam, chuchumi chuan beiseina thar a peng chawng a, chumi atang chuan Isua Kristan, Dik dik lai pawhin a hnenah a hnena ka intuk luh duh phawt chuan min lo ngaidam duh reng a ni tih hi Bible-ah pawh ziah hrang hrangah kan hmu a. Kan tan sawipuitu ni a nih zia te pawh Hebraiah te pawh kan hmu a, kan lo ziah tawh thin ang khan a ni a. Chuvangin beidawng loin keimah anga sual lo ti thin te in lo awm tawh, in lo awmte nih chuan beidawng loin Lalpa beisei tlat ula ti chuan khawngaihna avanga chhandam kan nihna hi kan thil tih rah a ni lo a. Khawngaihna ni tlat avangin chu chu in tan pawh a ni, ka tan pawh a ni tih hi i lo hriat ula ka duh khawp a ni. Ni e, kha zawng kha tun Sabbath leh Sunday kan zir lai kan zir theih chu kan zir theih chu a ni e ka lawm e. Amen.
Tunah chuan Thawhtanni lamah lo chuangkai leh ila mahni inthiam lohna laka fihlim tih thupui hmangin rawn sawi na ka rawn nei ve ang e. Nu pakhat chu rawng tak maia tha a ni a, a thattu lah chu police hoin an zawng nasa mai a, man chhuah theih reng reng a ni lo a, police hoin a ruk tein chu nu thlanah chuanin microphone a ruk tein an dah ru khiau mai a, a thattu pa rawn kal leh beisei a, sualte a rawn puan tal hlauhin tiin an lo dah ru khiau mai a. An lo ring lawk ang chiah mai chuanin thla tam tak a ral hnu chuanin a tha tupa chu a rawn kal leh ngei mai a. Chu a tha hnu hlanah chuanin thing thiin inchhir em em mai hianin truck chungin ngaihdam a rawn dil ta a ni. Chu a thusawi zawng zawng chu police hoin microphone a thlan an lo dah ruk avangin, an lo record vek a, an ngaithla a, tu nge ni tih chu chiang takin an hre ta, a that tu ni tih te, a awmna te engkim an hre chhuak ta a, an man ta tih he thu hianin a rawn sawi a. He thuah hianin a a thinlungah a that tu pa chuanin hnathawk tu awm nge ni tih chiang takin kan hmu thei a, inchhirin a thil tih sual simin a thahnu hnenah chuanin, Thingthin ngaihdam a rawn tir a ni tih kan hmu a, hepa ang hianin tual kan thatin thisente kan chhuah ve pawh a ni lo mai thei. Chu mit thisen kan chhuah loh vang leh tual kan thah loh vang chuanin thiam channa tur kan nei bik chuang lo, thiam kan chang dawn bik chuang lo. A chhan chu hun tam tak kal ta khanin thil tih sual kan lo nei a, thisen kan chhuah loh pawh ni mah se, Sualna kan nei a, khang kan sualna te kha mihring mit hmuhah chuanin mi thatupa ai chu a lo nep mai thei, mahse Pathian hmaah chuanin kha thatupa nen khanin kan sualna chu a inang reng a, kha avang khanin thiam chang chang thei rual kan ni chuang lo a ni. A chang phei chuanin kan thiltih sual avang khanin, In lam let te pawh, hun kal tawh te pawh kha hlum let leh siam that leh te pawh kan duh hial awm e. Mahse khatiang kha tih chi rual a ni lo tih kan hria a. Nimahse thulawm awm tak mai pakhat, thulawm awm tawp khawk chu eng nge tih chuanin Calvary Cross-ah Isua Krista kha thiin thuthlung thar thisen zarah chuanin kha kan thil tih sual tawh zawng zawng kha keimahni leh keimahni kan inthiam loh na kha neih chhunzawm zel a tul tawh lo, a ngai tawh lo a ni tih kha kha Thuthlung Isua Krista Thuthlung Thar Thisen kha zarah khanin kan hre thei bawk a ni. Chumi Krista Thisenin min tlan tawh vanga sualah kan lo zalen ta a, kan sual thei tawh lo tihna a ni hauh chuang lo. Sual atangin kan za len e, chatuan nuna pawh kan chang thei a dik teh reng mai. Nimahse keimahni lamah ti tur kan neih eng e? Chu chu kan ti tur tih chuanin rinna tak tak Isua Kristah kan nei a ngai a, kan sual kan sim a ngai a, kan sualte Krista hmaah ṭhing ṭhiin thinlung leh tih tak zeta kan sim a ngai a. Chutianga Isua Krista a keimahni zawng zawng ka inpek a, kan inhlan chuanin chu a thisen hlu tak maiin min tlan, min tihzalenna chu kan lo chang famkim thei dawn ta a ni tih kan hmu thei a. Lalpa nena thutlunga inlaichinnaa kan lo neih tak chinah chuanin kha kan thil tihsual zawng zawng kan phur rit Hnuaiah khan kan lo awm tawh lo a, a chungah kan leng zawk ta a, zalen takin Krista nenin kan leng thei a. Rom bumriat changkhalah chuanin engtin nge a sawi? Tunah zawng Krista Isua awmte tan chuan thiam loh channa reng a awm tawh lo tih Rom bumriat changkhatah hianin a rawn sawi a. John a bung nga chang sawmhnih paliah chuanin engtin nge a rawn tih? Tih leh chuan, Ti tak meuhin, ti tak meuhin ka hrilh a che u. Tu pawh ka thu hria a, min tirtu pa ring chuan chatuan nunna nei tawh, thiam lo chaiin a awm lovang, thihna ta a chhuak a, nunna a lut zawk a ni, tih John a bunga chang sawmhnih pali hian min rawn kawh hmu a. He mite chang rawm leh John-a hianin an rawn sawi fia em em a, tun thaw leh thaw tan, thaw tan nia kan thupui, mahni Inthiam lohna laka fihlim tih hi hemi bung leh chang pahnih hian a rawn sawi fia em em a. Keimahni zawng zawng sual kan sim a, ngaihdam kan dih la, Krista Pathian duhang zawnga a thu kan awi a, kan inhlan chuanin keimahnia sual zawng zawngah khanin kan zalen ta a. Krista thisen in min tlanna zara kan zalen chatuan chhandamna kha Kan lo chang thei ta a, he bung leh chang hianin kan thupui thupui hi a rawn hrilhfiah em em a, thihna lut mai tur kha nunna ah kan lut ta zawk a ni tih Johanan a rawn sawi ang chiah khanin Krista zarah chatuan nuh thei turin kan lo zalen ta a ni tih kan hmu thei bawk a ni. Keimahni lamah Kan nitin nunah hianin kan in enfiah leh tur pakhat chu eng nge tih chuanin, kan nitin khawsakah hianin ka chiatziah te, ka tawngkamah te, ka hnathawha te hian Krista duh zawng a ni em? Nge keimah leh keimah he ka nitin nun hianin Krista duh zawng a ni ang tiin ka inthiam ve mai? tih kan inchhutchian a ngai a. Chu mai bakah ka chawlh ni serh dan hi a dik em? Hemi ka tih chuan hna thawk ka ni em? He ka thawh hi hna ni en? Keimah ngaihah chuanin mite pawn an thawk ve tho a hna ni lo. Chatuan, chatuan, chatuan nunna chang turin min dal pha lo tiin ka inthiam mai em? Nge Pathian duhdan zawng a lo ni zawk tih he Pathian in Bible-ah thu famkim lutuk a min pek tan kan chhui leh ngai a, chumi mai bakah business te kan lo nei ang, khawvel pumpui huan kan lo nei thei. He ka sumdawhna hi kal reng siin keimah hi chawlhni dik tak ka serin ka chawl a, ka sumdawhna chu a la kal tluang zel em? Hemi kal tluang zel hi keimah chawl si ka sumdawhna kal zel hi, Pathian hi a duhzawng a ni em? A ni lo em? Nge vanram kai thei tura keimah leh keimah inthiamchanna zelah ka la kalpui zel zawk? tih hi kan infiah a ngai ni. Hei a pawimawh em em mai a. Kan nitin nun dan step te te hianin Pathianin Bible a thu thianghlim kim cham lutuk tha leh sual engkim awm heta tang hianin kan chhui fiah anga kan in en chiang keimahni nge keimahni nunah kan nitin nun hi Pathian duh zawngin ka nung em? Nge keimah leh keimah duh zawngin ka nung a, Pathian duh ang zawngin ka lo inbel ve mai mai? tih hi kan infiah tu dang hunah hian a tul tawh em em a. Krista chu kan puithiam lal ber a ni a, tun hma kan sawi tawh thin angin kan puithiam lal ber a ni a, kan puithiam lal ber a ni rual rualin kan puithiam neih chuan ni amah lo puithiam tumah kan nei lo. Chu chu van biakbuk thianghlim takah awm a, ama hnena kan ni tinsual te kan sim a, kan rilru zawng zawng kan sim a, kan intuk luh chuanin Krista kan puithiam lal ber kan neih chhun chuanin Pa hnenah ngaihdam min dil sak dawn a. Chu tak mai chu ama thuthlung thar thisen zarah chuanin zalenna min pek tawh chu zalenna kan lo chang thei dawn ta a ni tih kha kan sawi duh bawk a. Zawhna pakhatna atan mahni in lama kan in lo in zawh tho, kan lo chang tho tan kan nitin nun hi keimahni leh keimahni kan in thiam mai mai a, vanram kal thei tura kan in thiamna tha kan tih zawng nge Pathian duh zawng tih hi lo in chang tho kan zawh va in zawhna pahnihna atanin A zawng zawngin kan rilru la ti tak zetin Pathiana kan inhlan tawh em, sual te kan sim em tih hi hemi zawhna pahnih hi khawngaih takin keimahni in lam theuha lo inchang theuh ang u. Pathian duhsakna in zavai chungah awm rawh se ka lawm e. Amen. Thaw leh ni zirlai lo kal chho ila, thuthlung thar leh thinlung thar tih thupui a ni dawn a, kan chang inghahna chu Efesi mite hnena tirhkoh pawl leh khathawn pungthum chang sawm pasarih atanga sawm pakua a vai chuan ka rawn chhiar dawn lo va. Krista chu rin avangin in thinlunga a chen theih nan Pathian famkimna tinreng tluka tih kha a inawm theih nan nangni hmangaihna a zung kai leh nghahchhan neia awmin mi thianghlim zawng zawng nen chuan A zau zia te, a sei zia te, a san zia te, a thuk zia te hriat chian theih nan leh Krista hmangaihna hriat phak loh hriat theih nan in nei thei ang lo te a ni. Zirlai hmasa ah pawh khan kan zir tam tak kan zir tawh a, thuthlung thar chungchang thuthlung thar chu Lalpan kan thinlung a a dan a rawn dah hi a ni tih kha Jeremia bung sawmthum pakhat chang sawmthum leh pakhat atanga thum thum ah pawh khan kan sawi ho nasa tawh hle a. Helai ah kan thinlungah chuan a dan a dah ang a tih hi kan hriat tur pawimawh tak mai kan sawi fo thin. Ka sawi nawn leh duh chu a dan chauh ni lovin vawiina kan chang in nghahna Bible ni china ka chhiar tak a sawi ang khanin, Krista pawh thinlungah khan a cheng ve nghal bawk tur a ni. A chhan chu Krista leh dan hi then hran theih a nih loh avangin kha dan a sawi a khanin enge a ken tel tih chuanin Krista, Isua Krista hmangaihna kha kan thinlungah ama amah kan nun tir nghal kha a ngai a ni. Chutianga kan thinlunga Krista dan a lawm tak avang leh amah Krista ngei pawh kan thinlunga a lo chen. Hetah hianin cheng leh chen thuhmun tho a ngah ngai ta ila, awm nghet a sawi tumna a ni a, thu tawng bul kan en chuanin chu chuanin a sawi tum tih chuanin che mai mai tawh lo, bo leh tawh lo kan ti ang chu. Thuthlung thar hamthatna ropui tak dang pakhatah kan lo lut leh ta a ni. Thinlung thar. Khami atang khan kan lo nei ta a, engvai nge thinlung thar hetah thuthlung thar leh thuthlung thinlung thar tiin thupui rawn dah ta a, engvang nge thinlung thar chu kan mamawh? Thinlung thar neitute nunah chuanin eng danglamna nge kan hmuh, eng danglamna nge lo thleng tih kan sawi ho leh dawn a ni. Vawiin zirlai innghana nichina ka chhiar tak kha kan han en nawn leh chuanin hmangaihna zungkai leh innghat chungchang khatah khanin a rawn sawi a, a tawngkam hman hianin hmangaihna awm nghet rei tak awm leh kum hlun tih a kawk a, kan rinna chu Pathian kan hmangaihna leh midangte kan hmangaihna ah zung a kai lo a nih chuan awmzia a nei lo, a ti a ni. Kan rinna Chu Pathian kan hmangaihna leh midang kan hmangaihna hmangaih Johana hian a ziak nasa em em mai a. Johana thawnkhat ah khanin Bungli ah khan a Bible ang chian ka rawn sawi lo ang a, a unau a hmuh theih reng a hmangaih theih loh chuan Pathian ka hmangaih ti mah se la mi Dothei nih engvang nge a hmuh reng amah a hmangaih theih loh chuan a la hmuh ngai loh Pathian chu engtin nge a hmangaih thei ang tiin a sawi a. Hei hi a dik em em mai a, chu chuanin Pathian rinna kan neih tak tak a nih chuan kan nuna rawn thleng leh rawn danglam tura chu Pathian hmangaihna leh keimahni kan hmangaih, kan unaute kan hmangaihna kha a rawn kal kawp nghal dawn a. Aah, Pathian hianin hmangaihna hi a ruak ngawtin kan hnenah min rawn pe lo va, Pathian min hmangaihzia Isua kaltlangin a lo lang a, chumi ah chuanin, A kha a hmangaihna atang khan keini pawn an midang hmangaih theihna kha kan lo nei ve ta a. Kan nun a tih danglamiin a lo awm a, kan thinlung pawh thlak a lo ni ta a. Ngaihtuahna thar kan nei a, kan chak zawng thil engkim mai thil dang kan nun kha a rawn thlak danglam tawp mai ni. Chu chuan nichina zawhna ka sawi tak, ka rawn chhiar leh sawi tak kha, thinlung thar engvange kan mamawh? Thinlung thar neitute Nunah eng danglam na nge lo thleng? Thinlung thar kan mamawhna chhan chu sual tlu tawh kan ni a. Isua hmangaihna, Pathian in a an thinlungah thuthlung thar dan ka dah ang a tia kha, kha dan in a a ken tel kan sawi tak. Isua Krista. Kal kawp reng kan nunah a lo awm tawh chuan nun chu thinlung chu thlak danglam automatic in a rawn ni nghal ta a, tichuan a rawn chhuak a pawh kha mi danglam, mi thar a thil tih thin te hla siam tuna a lo sawi angin ka tih thin te ka tih a rem tawh lo, ka tih ngai loh te ka tih a tul zawk a, a ti ang khanin nun a lo danglam ta a ni. Kha tak kha tuna a thaw leh ni zir lain a min zir tir a tum tak a chu ni ta a, thuthlung thar leh thinlung thar. A Pathian hianin kan sawi tak ang khan a hmangaihna a bur ruak ringawt kha min rawn hlan a ni lo va, Isua Krista hmangin hmangaihna dik tak mai kan hnenah a rawn hlan a, chu kan hmangaih let ve na kha a dan kan thinlunga a lo dah Isua Krista nun kha Tirhkoh pawla pawn a lo sawi fo a, a ni pawh hian a hmu fuh em em mai a. Tuna ka nung hi keimah ka ni tawh lo, ka chhunga awm Krista a ni zawk e, a ti a. Hei hi, he nun hi tunah hian mi tinte he kan zirlai sawi hona lo thlirtute khan kan nunah lo inzawt theuh ta ila, kha thinlung thar kha, kan nei tawh em? Pathianin a thuthlung thar, thinlung thar a mi peka kha kan nei tawh em? Inthlak danglam ngai enge kan nunah kan neih? Chu inthlak danglamna nei tur chuan thil dang min dal theitu kha engte nge awm? tih kha mahni kan inzawh fiah ngai hlein ka hria a, Sawitu hmasa Pu Muanana a rawn sawi tak ang khan tunlai ka ngaihtuah chu chhandam nihna tur hianin Ahh kan ngaihdan hi mihring hi a inang lo hlawm em em mai ni. Kohhran khatah pawh hian kan ngaihdan a inang lo a, mahse kan ngaihdan ang khan Pathian hianin min ro min relsak dawn lo a, a dan hmangin ro a rel dawn a, keini ngaihdan kha a rorelna thut phahah khan engmah voice a nei dawn lo a ni, thil tih theihna a nei dawn lo. Chungte chu ka ngaihtuah thin a, chuvangin he. Pathian ina thuthlung thar, thinlung thar kan tana min pek hi kan chang tawh em? Pathian duh dan ang takin kan awm nge? A claim kan sawi zau hlek anga, tawngtai tam te, thawhlawm thawh tam te, sawma pakhat pek tha te chhan damna a nih lo zia Isua hun laia pawh khanin kan hria a. Farisai te khan khatiang ah kha chuanin an fel lutuk, tumah tluk loh khawpin an fel. Kha kha chhan damna a ni lo a, kha kan tih tur tho chu a nia, chuta kan tih tur hmasa bera chu thinlung thar kan nei tawh em? Thuthlung thar, thinlung thar kan nei tawh em tih kha mahni a inzawt theuh ila, kha nun kan neihna atanga rawn irh chhuak tura chu tawngtaina te, sawma pakhat pekna te, engkim kha kha thinlung atang khan a rawn chik chhuak dawn a ni. Chu chu pawimawh hlein ka hria a, tuna kan zir lai, Vawiina thaw leh ni zirlaiin min zirtir ta ang khan thinlung thar neitu kan lo nih theuh theihna turin kan zirlai sawi tak te kha Lalpan mawin min sawm theuh rawh se. Amen. Nilai zirlai ai lo kai chho ve leh ila thuthlung thar leh chatuan a nunna tih thupui hmangin kan zir chho dawn a ni. Helai kan chang inngahna hi John-a bungsawm pakhat chang sawmhnih panga, leh chang sawmhnih paruk a ni a. Kei hi thaw lehna leh nunna chu ka ni. Keimik ring chu a thi a nih pawhin a nung anga, tin keimaha nung leh keimik ring apiang chu an thi ngai lo bawk ang tiin a lo sawi a. He Bible chang hi ah tun hmai ka lo ngaihtuah chiang ngai lo va, hetia zirlaia kan rawn a rawn tel takah chuan i ngun tluk taka kan en a, a ropui ka ti khawp a ni. Kei hi thaw lehna leh nunna chu ka ni a tih hian nunna petu, nunna neitu te kan ti thei bawk ang chu. Chatuan nghah fakah phei chuan phek zanga sawm kua pahniha tih hian zawl nei lo ziak a, Isua Krista chu nunna a ni a, nunna to bul a ni a, khawi atang maha a lak chhawn emaw dawn emaw a ni lo a ti a ni. Amah a awm nunna petu a nih chianzia zawl nei hian min lo hrilh a ni. Tin, kei. Mi ring chu a thi a nih pawhin a nung anga tih kan en nawn leh a. Helaiah a chah a tlar hmasa khan nuna petu a nih chianzia a rawn sawi a. Amah erawh chu nuna nei thei tur chuan e nge ngai tih kha Isuan a rawn zirtir chhunzawm ve leh a. Nuna neih thei dan tur chu rinna a ni, rinna. Rinna chu a kawh hmuh nghal tih hi kan hmu nghal a ni. Chu ve leh tin keimah a nung leh kei mi ring apiang chu an thi ngai lo bawk ang a lo ti leh a. Ah, he tlarte hi a mawi em em mai a, thi hnupia lam chatua nunna lampang min rawn kawh hmuh daih mai a, chatua nunna an thi ngai lo bawk ang tih chu he khawvel lei taksa Thihna hi chu nakinah Isua lo kal leh hunah thaw lehna a la awm leh dawn a, chumiah chuanin Hi lo ang maia muhil ang mai cho a ni tih kha mi zawng zawng ngaihdan tur a ni dawn a, muhil kan tho leh ang chiah a ni dawn avangin Isua pawn mithite chu Isua thite chu muhil tiin a lo sawi a nih kha. Jonah thawnkhat bunga chang sawm pahniha fapa neitu chuan nunna a nei Pathian fapa nei lo tu chuan nunna chu a nei lo lo ti a ni. Fapa neitu kan nih chuan chu chatuan nunna chu neitu kan ni dawn a ni tih kha chiang takin kan hmu thei a. He Jonah bungsawm pakhatna hi Lazara chungchang a ni a. Lazara a thi a, a unau Mari leh Marthi te khan an ṭah a. Helaiah Pathianin nunna chungchang leh chatuan nunna chungchang Marth hi a zirtirna a ni tih kha kan hria a. Chu chatuan nunna Isuan a zirtir chu helai hianin chhawngnihin zirlai min lo zirtir a, a chhawngkhanna chu tun kan dinhmun, tun kan chen mek, kan hun hman mek he khawvel nun hi a ni a. Hei hian kan dam chhung la lain nuam takin kan awm thei a ni tite min zirtir a, nakin hnua kan awm dan tur pawh helaiah hian neih theihna hun min pe ni tih pawh kan hmu a ni. Tin, kan chang inngahna John-a bung sawm chang sawma kan chang in nghahna kha kei zong nun an neih thei nan tam tak an neih nan lo kal ka ni tiin Isua Kristan min lo hrilh a nih kha, min lo zirtir a nih kha. Isua Krista kan neih phawt chuan Fapa kan neih chuan nun, Chatuaa nun kan neih dawn a ni tih kha a chiang em em mai ni. Awle a chhawng hnihna ah chuan nakin a lo thleng tur taksa thawh lehna, kan sawi ta ang khan Isua lo kal hma thi tawh te, keini pawh nungdamin Isua kan lo la hmuak lo, kan hmuak lo pawh ni mai thei, kan lo thi pawh ni mai thei. Mahse Isua kan thi chuan, Isua ring chunga kan thi chuan Isua lo kal lehna nia, Isua lo kal leh huna tho rawh u, muhil teh u, tho rawh u a ti i hunah amah a muhil te chu an tho leh dawn a ni tih kan hria. Isua hun he lei a a awm laia mit hi a kaih thawh khan misual tak te hi a kai tho ngai lo reng reng. Isua amah awm Pathian ringtute chauh kha nih a kaih thawh thin ni? Tin, naupang a kaih thawhte pawh kha misual an ni ngai lo a ni. Chu chuan enge min entir? Mifel te chu a la kai tho leh ngei dawn tih min hmuh min hriat tir a, misual thawh hun a la awm ve dawn bawk a, chu erawh chu chatuana thihna tur an thihna turin kai thawh an ni ve dawn a ni tih kha chiang takin kan hmu in kan zir thei bawk a ni. Thupuan bung hnih changsawm pakhata a tawp thleng rinawm te chu tiin min lo hrilh a, a nehtu apiang thihnihna chuan engmah A ti lo vang, thi hnihna a tih chu misualte thihna zawk kha a ni a. Isua awm mi fel a tawp thlenga tuarpeihte chuan, tuarte chuan. Chatua nunna an nei dawn a ni tih kan hmu a. Thupuanbung sawmhnih chang sawmpali te pawh ah pawh hianin chhiar tur kan hmu. Thupuanbung sawmhnih pakhat chang riat ah te pawh chhiar tur kan hmu. Krista lo kal lehna hunah chuan Krista thite an tho leh ngei ang tih pawh Isua a thia a thaw leh kan hmuh ang khan rin ngamna kan nei a, chu chu thutiam a ni, thuthlung a ni. Chumi piah lamah mitthi ve lo tur an awm a, Isua lo kal hunah. Isua awm thi ve lo nungdam a awmte chu Isua thite an thawh rual a, van taksa a thlak danglam an nih ang khan mit khap kar lovah he nungdama hmuaktute Isua hmuaktute pawh hi an taksa chu Van taksa tih danglam a ni ve dawn a ni. Isua Krista ngei pawh he lei a awm lai khan a taksa chu ṭawih thei, chhe thei a ni a. Mahse, a ni chu Pathianin a kai tho va, a ni thum nia. Van taksa a thlak danglam a taksa lo nih ang khan keini pawh Isua thi te chu a ni ve ngei dawn ni tih kan hmu a ni. Krista thiltihtheihna lantir nan mitthi te chu a kai tho dawn a ni lo va. Amah a rinna a zarah zawk a ni a, Isua thi tawhte chu kaihthawh an nih dawn ni tih chiang takin zirlai min rawn zirtir a. Tin, Krista chu kan chhungah Thlarauvin a cheng a, chu chu thinlung thar min pekna te a ni a. Thlarauva, Thlarauvin Isua Krista'n min awmpui reng a. Rinna Pathian Thlarau thinlunga chentirna chu chatua nuna inṭanna a ni tiin chatuan nghah fak phek zali sawmthum pakhat ah leh zali sawmthum pahnih ah a lo ziak bawk a ni. Zona kan chhiar tak thawnkhat bung a chang sawm pahnih kha fapa neitu chu chatua nunna neitu a ni kan tih kha kan tawpna chu thlan a ni lo tih hi kan hriat a pawimawh a. Tin, Pathian mite tan chuan tawpna hi awm reng reng lo va ni. Pathianin tawpna hi a duang lo va. He leia mihring a duan hmasak ber kan pi leh kan pu kan ti ang chu Evi leh Adama te mi hmasa ber kha chatua nung turin he leia a duang a ni. Mahse sualna avangin he leia hian a he lei hi an chhia dawn tir a ni a. Thihna te lo thleng, natna te lo thleng, tunah pawh natna nasa tak a awm a, hripui avangin mi tam tak an thip mawlh mawlh mai a ni. Rilru a na em em mai a, he thihna hi a pawi em em a ni, sual vang a ni tih kan chiang a. Amaherawh chu Pathian duan ve erawh chu thihna awm miah lo chatuan chatuana nunna zawk a ni tih hi kan chiang em em tur a ni. Tawpna a awm ve tawh dawn lo va, chumi nei thei tur chuan kan sawi ta angin fapa neitu kan nih ngai, rinna nena fapa neitu kan nih a ngai tak meuh meuh a ni tih kha kan sawi duh a. Nilai ni kan chang in nghana ka vawi khatin kan chhiar nawn leh teh ang. Kei hi thaw lehna leh nunna chu ka ni. Kei mi ring chu a thi a nih pawhin a nung ang a, tin keimah a nung leh kei mi ring apiang chu an thi ngai lo bawk ang tih hi kan za tan thlamuanna nung lo nih theihna turin kan zirlaite Lalpa'n malmin sawmsak rawh se. Amen. Ningani kan zirlai thupui hi. Thuthlung thar leh chanchin tha hrilh darh hna tih a ni. Mathaia bung sawmhnih pariat chang sawm pakua leh sawmhnih na kan chhiar ang e. Chuti chuan ka lula hnam zawng zawng zirtirah siam rawh u. Pa leh fapa leh Thlarau Thianghlim hmingah chuan baptist ula thu ka pek zawng zawng che pawm turin zirtir rawh u. Tin ngaiteh u, kei kum khuain khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm zel ang, a ti a. Zirlaia a rawn sawi ang hianin South Africa mi lehkhabu ziaktu pakhat Lawrence Van Der Post an tih chuanin awmze neih lohna phur rih tih hi a lo ziak a ni. Chu thu chu khawvela hmun tina mite chuan an lo hriat chuanin an ngaihtuahna te kha a tibuai fo thin a ni. Mitin hianin nunna thil pek chu kan dawng theuh a, mahse langin mi tam zawk chuanin engtia hman tur nge, engtia tih tur nge, eng atan nge tih an hre lo thin a ni. Chuvang chuan an buai pha em em mai a ni. Tei khin nan mi tu emaw hnenah lehkhabu vang tak leh tha tak mai, hlu tak mai kha, A pindan khatin va pe ta ila, ani chuanin chhiar pawh a lo chhiar lo a, chhiar a hnekin lo hal bo vek mai ta sela a va han pawi dawn tak em tih a ni. Nimahsela ringtute chuanin kan talent neih te kan hria a, Pathian hnen atanga kan dawn a ni tih kan hria a, kan tan chuan hei hi awmze thuk tak a nei ve thung a ni. Isua Krista chu rilru, thlarau leh thinlung taka hmangaihtu chuanin amah a inhmangaih angin a vengte a hmangaih a, a thenawmte a hmangaih a, a tan chuan rawngbawlna zau tak a lo neih phah thei bawk a ni. Mihringte hian mahni hmasial tur hianin eng talenmah kan neih a ngai lo bawk a ni. Mitin, mitinte hi kan phak tawk anga talent pek theuh kan ni a, chu kan talent neihte chu Ama rawngbawlna atan chanchin tha puan darh nan kan hmang thei a ni. Thuthlung thar neitu ringtute chuan Kraws a thlen beh thi a tho leh tu khanin ah mi zawng zawng chhan dam an nih theihna turin a nun a rawn hlan a ni tih chanchin ropui tak hretute leh A thenkhat tan chuan mimal taka amah lo tawng tawh tute tan phei chuan lawmna dik tak an neih phah thin a ni. Corinne thawnkhat bungruk chang sawm pakua sawmhnih a kan hmuh angin mahni ta pawhin ni lova manna leiin ni tawh asin. Chuvangin in taksa ah leh in thlarauin Lalpa chu chawimawi rawh u tih a ni. Tin, Mathaia bung sawmhnih pariat chang sawmpakua leh sawmhnih nichina ka rawn chhiar tawh bawk kha kan en chuanin ringtute chuan engti tur a koh nge kan nih kal ula tih kha ni ta, khawiah nge kan kal ang, engti turin nge kan kal ang, Pathianin min ko a, kal turin min ti a, rawngbâwl turin, kan sawi tur chu enge ni tah hianin nichina ka rawn chhiarah khan a rawn ziak tawh a, ka thupek zawng zawngte. puang rawh u, hrilh rawh u tih a ni. Midangte hnenah Isua Krista-a thil kan lo tawn tawhte, a hmangaihna ropui zia te chu kan lo hrilh chhawng dawn ta a. Chutia kan hrilhnaah chuan hmangaih tak leh duhsak takin kan hrilh tur a ni. A nihna takah phei chuan midangte hrilh chhawng thei tura, Mite hnena kan va hrilh khan midangte hnenah hrilh chhawng ve leh thei tur khawpin kan zirtir tur a ni, a ti a ni. Thahnem a ngai hle mai. He hnai hi keini ringtute tan chuan hamthatna ropui tak a ni, a lawmawm hle a ni. He khawvela kan thiltih tam tak hi chu khawvel tawp ruala tawp ve mai turte an ni. Mahsela midangte hnena chanchin tha. kan thehdarhna hna hi chu chatuanin hnu hma neiin a awm tawh dawn a ni. Thuthlung thar nun neitu Krista te kan nih angin Amah Pathian ngeiin kan tih tur chiang takin min hrilh a, tu pawh ni ila, khawi hmunah pawh awm ila, kan nunah hian harsatna te eng pawh lo thleng sela. Kan thil tih theih tlem hle, mahse mitin hian Ka tih theih kan nei theuh a, nichina ka rawn chhiar tawh Mathai bung sawmhnih pariat chang sawm pakua leh sawmhnia kan hmuh ang khan kal chhuak kal chhuak a chanchin tha puang tur kan ni a, Pathianin thu min pek zawng zawng te ngawih bopui mai mai lova ringtu te kan nih angin kan ham thatnak chu hria in hlim leh lawm taka midang te hnenah puang chhuak tur kan ni tih hi a pawimawh tak zat a ni. He rawngbawlna hna hi. Kan tih hlawhtlin theih nan beidawnna te, harsatna te kan tawk thin. Amah ruh chu, kan rinna leh huaisanna min petu chu eng nge tih chuan nichina ka rawn chhiar tawh ang khanin, amah kan Pathian, kan Lalpa ngeiin kumkhuain khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm zel ang tih thutia min lo pe a ni. Isua Krista'n min hmangaih avanga a nun kan tana min pek chanchin ropui tak mai. Ringtute tan chuan chhandamna kan nei thei a ni tih hril tur hianin mitin teh te hianin kan talent na eng theuhin tlem mahse huai sen tak leh chhel taka huang chhuak tur te kan ni tih hi kan zirlai duh ninga nia kan zirlai te an ni a, heng kan zirlai zawng zawng tun kar ami kan zirlai hi kan han enchian chuanin. ah Kaletia bunga chang sawmhnih pahnih a thlarau rah teh a tih pakua te zinga mite kha an ni hlawm a ni tih kha kan hretheih, kan hrethiam awm e. Kha zawng kha kan zir lai, Ningania kan zir lai te a ni ka lawm e. Amen.
Tunkar zir lai chu kha zawng kha a ni a, khaikhawmna ka rawn chhiar ang e. Thuthlung hi Pathian thuril tak a ni satliah mai lo va, hei hi min chhandamtu chu Krista a ni tih Krista a nih thu min hrilhtu niin amah nena inlaichina nghet tak kan neih dan tehna te hrilhfiahtu pawh a ni bawk. Chu inlaichinna chuan tunah leh Isua lo kal hun atan pawh hamthatna ropui tak tak min pe a ni. Awle hei tun kuatar chu tikhan kan zirlai kan lo zir zo a ni ta a, Pathian khawhaina zarah A tir atangin vawiin ni thlengin buaina leh harsatna awm lovin kan kal thei a, Pathian chungah lawmthu ka sawi nawn leh a, tichuan hei camera vel min lo tihsak thintu Tlangval Jose leh Pu Sanga chungah pawh lawmthu an sawi bawk a ni. Tichuan quarter tharah zirlai thar kan zir leh dawn a, chungah pawh chuan-- a theih ang anga min lo zirpui thin turin leh a tam thei ang ber min lo ngaihtlak sak turin kan sawm nghal chu a ni kan lawm e amen